Kei ngā manawa nui, kei ngā manawa toka o te motu, tihei, mataora e! Ko te rohe pōtae o Te Urewera he taonga nui ka mehameha ki āna uri o Tūhoe. Ko tēnei ngahere he pātaka kai, he wāhi tapu, he whare wānanga hoki. Nō te tau 2011 i whakaturia te pakihi o Manawa Honey, Ki roto tonu i a Ruatāhuna, ko tāna whai he Mahimiere.
Ana, ko Ruatāhuna, koinei tētahi tino wāhi. o roto o Te Urewera, o te manawa o Te Ika-nui-a-Māui tēnei wāhi. Ka whakaaro tātou mō te upoko, ka whakaaro tātou mō te hiku, anei ko te manawa tēnei. Ko te āhua o te, te manawa nei ki a mātou, um, i roto i tā mātou mahi miere, ko nā miere me haramai I roto te manawa nei o te manawa o Te Ika-a-Māui. E iwa nā marae, nā hapū o roto o Ruatāhuna. Ahakoa he rahi nā marae me nā hapū, itiiti noho nā tānata kai te wā kāinga e noho ana, e tū ana hai ahikā mō tēnei rohe. Kāre te huna tamariki e whiwhi mahi ana. Ā, koinei mātou i whakatū ai i tēnei mahi pākihi, hai ora na mō mō rātou whānau. Mai nā te wā o nā tīpuna ki tēnei wā, arā, ko te nahere te pātaka kai o Ruatāhuna. Kua titiro atu ki wētahi kai kai roto i te nahere, arā, te poaka tērā, ko te tia, Ana, ko te paihamu hoki. Ā, ana, i tēnei wā, ā, ko nā Pī kai te mahi mai i nā mīere, ā, he kai anō wērā mai tēnā here o Te Urewera. I mua, ā, koirā tētahi kai ka tīkina atu, ā, i te, tēnā here, he nanao i nā mīere o nā Pī e noho I roto i te puihi i tērā wā. Ka tae te pī ki te te pua o te rākau, ā, ko tāna mahi i reira he kohi nā reka o te te pua o te rākau me te hono te whakapā i nā āhuatana tāne o te pua o te rākau ki te āhuatana taha wahine o Te Pua o te Rākau. Ana, he nui tērā e oti ai tēnā me te hua mō te nahere, ana, me nā kākano, me mai reira mai nā kākano, ana, kua tipu anō nā rākau o te nahere. Ka kore tērā āhuatanga, ka kore haere wētahi o nā rākau i roto i te nahere, nā reira. Koinei tētahi huarahi e tino ora ai te āhua o te nahere mō nā tau kai te heke mai. He ora kai roto i te miere nei, he ora mō te tanata, ā, he pai mō te kiri, he pai mō te puku, he whakakaha i te tanata. He hoatu i tēnā mea te kaha, nē. Ia rā, ia rā, me kai tēnā mea te mīhare. Ahakoa kāre anō mātou i tae ki te taumata o tēnei mahi, he nui tonu nā Paina kua puta mai. Kua whiwhi mahi wētahi o nā mea o roto o Rua Tāhuna i roto i tēnei mahi, āna kua tae wētahi ki te ako. Inā āhuatana mō tēnei mahi, he āhuatana hou ki a rātou, āna kua whiwhi rātou i tahi pūkenga hou mō nā tau kei te heke mai.
Tau wā i te wai ana, ana te blues, inā nā, nā, nā pēpē ana pī, nei ana ko te ingoa te mea wēnā. Ā, ara, me tētahi e whakawhānau, ara e hēki. Āhua uaua ki te teina hei kuinga. Ara, ka puta mai te pī. Ki koe. Kua whānau mai ngā.
Kua hoki mai te miere ki roto i wā mātou kai, ko nā kuia koroua, ka kai rātou i wā mātou miere, ā, ia rā, ia rā, anā he pai tērā mō te, te tinana. ā, me te āhua katoa o te tangata. Āe, ko te tūmanako, ana, ka tū tēnei mahi, ka tū māro mō nā tau kei te heke mai, kia whiwhi ai nā tamariki o nā tau kei te hara mai i tahi mahi hai oranga mō rātou whānau. Ā, koinā te tino moemoeā. Ā, kia kaha anō mātou ki te hoko i ngā mīri, ā, kia pai ai te, ā, te haere o tēnei mahi, ā, i roto i ngā tau kei te heke mai.
Tūhoe, moumou kai, moumou taonga, moumou takata ki te pō,

Ko Here Wini Parata, Upoko o te Uepu Whakahaere o Te Matatini, tō tātou manuhiri hei te pō o te rā pare. Māna tonu ngā whakamahuki katoa mō te tau whāinga nui ka tū ana ki Te Waipounamu hei te tau e tū mai nei. Ka rere nei a Haumihi i te ao i te pō, matatū, mataora e!